Ech soen iech direkt emol Merci, datt der komm sidd op eiser Pressekonferenz, déi d'Campagne Logement lancéiert, un där mer scho Méinte schaffen innerhalb vun enger Aarbechtsgrupp vun déi Lénk. An elo ass d'Resultat, Mir hunn hei eis zwee Haaptspriecher, déi wäerten iech dann eis Campagne presentéieren. Fir d'éischt wäert de Gary Diderich, Déi Umfrage kënnt Dir nach vläit kennt. En ass Gemengerot zu Déifferdeng vun déi Lénk, mee en ass och den Haaptverantwortlechen op der Aarbechtsgrupp Logement innerhalb vun déi Lénk. An de Gary Diderich wäert dann och dann eng Introductioun maachen iwwer och eis Analys vun der Situation vum Logement. An da wäert d'Carole Thoma Eis Matspriecherin, d'Co-Spriecherin vun déi Lénk, wäert Iech dann och d'Piste presentéieren, déi mir och virschloen innerhalb vun dëser Campagne Logement. Voilà, do hutt Der och schonn e bësse Material, wat mir wäerten ausdeelen, mee dorobber nach weiderhin an esou.

Widderholl, mee leider ännert sech näischt drun, egal wéi eng gutt Intentioune vun der enger oder anerer Regierung an der Lescht deklaréiert gi sinn. Bon, een, eng Facette, een, een Aspekt ass de sozialen, dass d'Leit, och wa se eng Aarbecht hunn, an ëmmer méi Fäll net méi kënnen sech eng Wunneng hei am Land leeschten, ob dat am Kafen oder an der Locatioun ass. An dat betrëfft net nëmmen Leit, déi ganz wéineg verdingen, mee an Zwëschenzäit och e gudden Deel vun der Mëttelschicht, a virun allem sinn dovunner Locataire betraff, also iwwer 30 Prozent vun de Locataire sinn ënnert der Aarmutsgrenz. Aner Facette vum Logement, déi alleguerten aneneener gräifen, sinn natierlech och den Urbanismus, d'Landesplanung, awer och d'Integratioun, wat och e sozialen Aspekt ass, Wou plënneren d'Leit hin, aus wéi enge Grënn a wéi eng Konsequenzen huet dat op déi lokal Strukturen, sozial Strukturen? Mee och de Verkéier ass een, dee ganz vill Leit all Dag ze spiere kréien. D'Wunnengsbaupolitik vun de leschte Joerzéngten huet haaptsächlech draus bestanen, fir de Leit ze erliichteren, Proprietär ze ginn. Bedeitend finanziell Mëttele si mat deem Zil investéiert ginn, mam Resultat, datt mer aktuell 70 Prozent Proprietären och hunn. Mee wéi een Impakt huet dat? D'Präisser sinn ouni Ënnerbriechung eropgaangen. Zwëschent 1995 an 2010 sinn se ëm 189 Prozent an d'Lut gaangen, wat eng Moyenne ass vu siwe Prozent. An déi Moyenne, déi hu mer och déi lescht Jore bäibehalen. D'Kombinatioun vun iwwerproportional ville Proprietären an enger klenger, verschwindend geringer Offer vun ëffentleche Wunnenge féiert dann dozou och, datt den Drock no uewen op d'Locatiounspräisser am Logement immens héich ass an ëmmer weider klammen. Awer net nëmmen, et sinn och, et ginn och ëmmer méi penibel Selektiounscritèrë vu Proprietären oder Agencë fir iwwerhaapt e Locataire en d'Chance ze ginn en Objet ze lounen, wëll de Choix besteet jo, also d'Demande ass héich genuch am Locatiounsberäich an. An dat Absurd dorunner ass jo, dass grad déi Leit, déi sech keen, déi wéineg finanziell Mëttelen all Mount hunn, am meeschten all Mount musse bezuelen, wëll e Loyer kascht an der Reegel jo méi wéi e Prêt, fir Proprietär ze ginn. Mee vue que dass en déi Leit eben oft net de Krittären entspriechen, fir e Prêt kënnen ze huelen, kee CDI hunn oder keen Eegekapital hunn an de Salaire net héich genuch ass fir d'Krittäre vun de Banken. kënnt et am Endeffekt dozou, dass en se méi bezuelen, wéi dat wat en se giffe bezuelen, fir Proprietär ze ginn. Wat ass dann awer eng gutt an a richteg Wunnengsbaupolitik? Ma dat wär eng, déi, déi et der ganzer Bevëlkerung giff erlaben, eng éierbar Wunneng ze hunn, eng, déi een net ruinéiert an déi net zu finanziellen Enkpäss giff féieren. Eng gëlle Reegel misst sinn, datt kee Mënsch iwwert en Drëttel vu sengem Akommes an eng Wunneng investéiere misst, an dat ass bei wäitem net de Fall. Mir wëssen, wat bis elo net gegraff huet, eng Baupolitik, déi sech no der Offer orientéiert, esouguer wann déi ëffentlech Hand mat enger Palett vu Subventiounen agräift. Esou eng Politik huet et net fäerdeg bruecht, souwuel de Präis vun der Immobilie ze reduzéieren, nach dee vum Bauterrain an och net dee vun der Locatioun. Déi eenzeg Äntwerte vun der aktueller an de virege Regierunge waren ebe bis elo Subventiounen. Do ass elo eng fir Locatairen dobäikomm. op de Marché ze setzen, wéi gesot, d'Offer an d'Lut ze setzen an en homeopatheschen ëffentleche Wunnengsbau. Mä wat ee sécher zu all deene Mesurë ka soen, an eben och déi nei agefouert Subventioun fir Locatairen, déi sech op en Deel vun de Locatairen applizéiert, déi eben wierklech Problemer kréien, d'Enner beieneen ze kréien, Bei all deene Mesurë steet awer fest, datt se net d'Präisser wäerten erofkréien. Esou wéi se elo ugesat ginn, wäert dat net dozou féieren. An dat stellt dann d'Fro, Ween wëll iwwerhaapt, datt en d'Präisser erofginn? D'Banken an d'Promoteure giffen op jiddefalls, hunn op jiddefalls keen Interesser dodrunner. Déi giffen zum Deel a Bredouille kommen, wann do wierklech Eng, wann d'Bemo siwe Prozent no ënne giff goen all Joers. An, an dat gëtt, dat ass e wichtegen Aspekt, deen awer ni diskutéiert gëtt a wou ee sech dann och d'Fro muss stellen, firwat esou ee gewichtegen Aspekt net diskutéiert gëtt. Wann ee konsequent willt virgoen am Wunnengsberäich, misst een och emol eng ganz Rei Saache kloerstellen, déi am Moment bewosst oder onbewosst duerchernee geheit ginn oder wou et guer keng Kloerheet gëtt. Et gëtt vu Logement à coût modéré oder abordabel geschwat, vu soziale Mietwunnengen, vun der Agence immobilière sociale, vu Studentewunnenge, vu Seniorewunnengen. Alles dat gëtt e bëssen an en Dëppen geheit an enke rëmderëm geréiert, wann et ëm d'Logementspolitik geet. Et ginn awer, et gëtt keng Definitioun vu soziale Mietwunnengen zum Beispill zu Lëtzebuerg. Deementspriechend ginn et keng kloer Statistiken. Deementspriechend kann een dat, kann een de Besoin net wierklech aschätzen. Et ginn da Leit, déi, déi dat dann maachen. Sou Pi mol Daumen si mer zu Lëtzebuerg bei just zwee Prozent soziale Mietwunnengen. wou mer bei Nopeschlänner bei 17 bis 36 Prozent sinn, an engem liberale Land wéi Holland hu mer 36 Prozent sozial Mietwunnengen, an zu Lëtzebuerg wësse mer et am Fong emol net. Den Observatoire de l'habitat existéiert emol, eng vun deene wéinege Mesuren, déi an deem Beräich geholl gi si fir do méi Kloeerheet ze kréien, awer esou Zuele schafft en net op. An ebe wéi gesot, doduerch datt déi Saachen anenee gemëscht ginn, de Logement à coût abordable, deen huet zum Beispill fir Locatairen ass deen net vun Intérêt. Also een, dee kee Prêt op der Bank kritt, kritt och kee Prêt op der Bank fir e Logement, wou 80 Prozent vum Präis, vum normale Präis ass. Dat heescht, deen hëlleft deene Leit da gänzlech wéineg. Eng wichteg Etapp fir am Logementsberäich aktiv ze ginn ass dann och fir iwwerhaapt mol fir iwwerhaapt mol ze wëssen wat mer da musse bauen, wéivill Wunnenge ginn dann gebraucht all Joers. An do ass et fir eis wichteg vun engem héije Besoin vun 8.000 Wunnengen ze schwätzen, dovunner mussen der 5.000 nei geschafe ginn an eng 3.000 sinn do fir iwwerhaapt de Parc immobilier am Fong op sengem aktuelle Stand ze erhalen, dich de Bestand. Ee wichtege Problem an der Analys ass och, dass jo bei de Präisser vum Logement D'Marge, déi d'Promoteure maachen, zwëschen 15 an 20 Prozent, och ganz wichteg sinn. An déi ginn, zum Deel sinn déi esouguer zwëschen 20 an 30 Prozent, a just duerch d'Kris sinn déi zäiteweis erofgaangen. Wat d'Analys ugeet, sinn dat déi Käraspéien. Eng éiwege Volet vun der Analys ass nach deen, datt mer e Gesetz hunn, deen de Loyer zu Lëtzebuerg begrenzt. An dee gëtt awer, dat Gesetz gëtt net applizéiert. Do besteet awer, do bestinn awer immens vill Handlungsméiglechkeeten dran, déi, D'Carole Thamoy Arch wäert virstellen an de Statssekretär Marc Hansen huet jo gesot, déi Loyerssubventioun géif net sech op d'Präisser vum Loyer no uewen auswierken, wëll et dat Gesetz gëtt. Mee da misst d'Regierung och kucken, datt dat Gesetz respektéiert gëtt an do hu mir eben eng ganz Rei konkret Proposen, Dee mir eech elo nach weider wäerte virstellen. Soen ech Merci.
Okay, eis konkret Fuerderunge fannt der eigentlech detailléiert hei an der Broschür. Ech probéieren dat elo e bëssen ze resuméieren. Eis Campagne besteet eigentlech aus dräi Pilieren, also dräi Sujeten, déi eiser Meenung no mussen ugepak ginn, fir de Wunnengsmangel, fir den Noutstand hei an de Grëff ze kréien. An den éischte Pilier, do geet et drëm, de Bestand ze notzen. Mir hunn op der enger Säit e massive Wunnengsmangel, op der anerer Säit stinn awer geschätzten 10 bis 20.000 Wunnengen eidel hei am Land. D'Grënn kënnen ënnerschiddlech sinn, et kann aus Spekulatiounsgrënn sinn, et kann awer och sinn, datt eng Famill nach eng Wunneng huet, déi se gär géing verlounen, awer net wierklech weess, wéi se soll virgoen, u wien se sech soll wenden. Vill Wunnengen stinn och zum Verkaf, fannen awer keen neie Besëtzer, well se iwwerdeiert sinn. Dat läit ënner anerem drun, datt d'Immobilienagencen d'Präisser kënschtlech eropdrécken, fir eben hire Gewënn ze maximéieren. Voilà, a wéi mär dogéint wëlle virgoen, fir d'éischt muss den de Leerstand am Fong emol beziffert ginn, well déi Zuele sinn nach net erhuewe ginn, ëm wéi vill et sech elo genau handelt. An dono wëlle mer de Proprietär kontaktéieren, fir emol d'Grënn erauszefannen, firwat déi Wunneng eidel steet, an deemno wéi eben eng Hëllef ubidden, wann deen de Proprietär dat wëll verlounen oder verkafen, fir en do ze ënnerstëtzen. Wann déi Wunneng dann awer weiderhin ouni konkrete Grond eidel stoe bleift, da wäerte mer während e puer Joer eng Tax erhiewen. A wann dat dann alles näischt ännert, da wär eng temporär Enteegnung Sou de leschte Schrëtt, temporär, dat heescht, datt d'Wunneng am Fong an d'ëffentlech Hand geet, déi sicht e Locataire, dee se do eransetze kann. A wann dat da funktionéiert huet, da kritt de Proprietär seng Wunneng zeréck. Et ass also eng konkret Demarche, fir fir Leit an d'Wunneng ze kréien. A voilà, dono kritt de Proprietär, kasséiert dann d'Locatioun a kritt säi Besëtz am Fong zeréck. Dat selwecht ass mat broochleienden Terrainen, déi zum gréissten Deel a privater Hand leien. Och do wëlle mer eng Bebauungsfrist vun e puer Joer ginn. A wa sech dann awer näischt ännert, wat meeschtens u Spekulatiounsgrënn läit, an deem Fall wëlle mer och do eng Tax erhiewen. an no e puer Joer dann eng Enteegnung, déi och elo schonn am Pacte Logement zum Deel virgesinn ass, dann duerchgoen. Fir de Problem vun der Iwwerdeierung unzegoen, wëlle mer fir d'éischt emol eng Präistransparenz schafen. Dat heescht, dass et Statistike ginn, wéi den Duerchschnëtts. Duerchschnëttslocatioun oder Duerchschnëttskafpräis an enger Stad oder an engem Quartier oder an enger Gemeng ass, sou datt d'Leit einfach mol kontrolléiere kënnen, ob se, ob, woumatter se rechne kënnen an ob se ze vill bezuelen oder net. A mir fuerderen ausserdeem d'Grënnung vun enger öffentlecher Immobilienagentur, déi eben souwuel déi Wunnenge gi gratis vermëttelen, déi vun der ëffentlecher Hand gebaut ginn, awer och den erfaasste Leerstand, wann d'Leit dat wëllen, da ginn déi Agence dat och gratis ebe vermëttelen. Dat hätt de Virdeel, datt eben och de Präis géing e bëssen no ënne bleiwen, well déi Agence eben keng Profitmaximéierung géing ustriewen. An ausserdeem ginn déi bedarfsorientéiert virgoen, dat heescht déi Agence wéisst och wat um Marché gebraucht gëtt a kinnt dat méi konkret da verdeelen. Esou den zweete Pilier vun der Campagne, do geet et ëm datt massiv muss ëffentlech gebaut ginn. De Moment gëtt dat meescht vu private Promoteure gebaut, déi, wéi de Gary och scho gesot hunn, dat awer net ganz bedarfsgerecht maachen an d'Präisser eeben och probéieren, kënschtlech eropzedrécken, fir eeben méi Gewënn ze erzilen. Mär hunn zwar de Fonds du Logement an d'SNHBM de Moment, déi awer wäit hannert hire Méiglechkeeten an nach vill méi wäit hannert deem, wat mer eigentlech bräichten, zeréckbleiwen. Dowéinst fuerdere mer d'Grënnung vun enger ëffentlecher Wunnengsbaugesellschaft, déi alles vun der Finanzéierung iwwert d'Plange bis zum Baue géing zentral zesummeleeën. Dat géing vill Demarchë vereinfachen. Finanzéiert kinnt dat Ganzt zum Beispill iwwert e Rentefonds ginn. A gläichzäiteg mussen awer och d'Gemengen hir Verantwortung iwwerhuelen, wat d'ëffentlech Bauen ugeet, virun allem bei soziale Mietwunnengen, wou et eigentlech elo scho keng Excuse gëtt, firwat se dat net sollte maachen, well se nom Pacte Logement bis zu 75 Prozent vun de Käschte vum Stat zeréckkréien an de Rescht laangfristeg iwwer d'Locatioun erëm erakréien. Also souwuel de Stat wéi d'Gemengen deele sech do eigentlech d'Verantwortung, dass ëffentlech vill méi gebaut gëtt. De leschte Pilier, do geet et drëm d'Rechter vun de Locatairen ze stäerken. well mir mengen, dass d'Locatioun awer wierklech eng gutt Alternativ ass, virun allem fir jonk Famillen, fir Beruffsufänger, déi net wëllen eben ufanks Schold op sech huelen oder déi nach net sech wëlle bannen, well se nach net wëssen, wou se a fënnef, zéng Joer sinn. Genau, wëlle mer hinnen hir Rechter e bësse stäerken, dat heescht, se och emol informéieren, wat hu se fir, wat hunn d'Locatairë fir Rechte, fir Pflichten, wat hunn Proprietäre vu Rechter a vu Flichten. Mir fuerderen dann esou eppes wéi eng, ech nenne mol zentral Mietkommissioun, also eng zentral Plaz, wou all d'Mietkontrakter eigentlech géingen higeschéckt ginn, wou déi kinnten statistesch opgeaarbecht ginn, fir dass mer eben déi Präistransparenz schafe kënnen, déi virdrun schonn ugeschwat ginn ass, a wou d'Locatairen sech dann och kinnten hiwenden, wa se d'Gefill hätten, se géingen ze vill Locatioun bezuelen, sou wéi dat de Moment am Fong a gréissere Gemengen och scho mat Mietkommissiounen ass. Déi hunn awer net wierklech d'Exekutivrechter, fir wierklech eppes z'ënnerhuelen, wann d'Locatioun ze héich ass. An dat wëlte mer eebe mat der zentraler Mietkommissioun änneren. Déi geschafe Präistransparenz, dat wier och eigentlech den eenzege Wee fir ze verhënneren, datt mat der Subvention des loyers, déi elo den éischte Januar an d'Kraaft getrueden ass, datt de Staat doduerch eben illegal héich Locatiounen eigentlech géing nach matfinanzéieren. An zum Weidere wëlle mer alternativ Wunnformen ënnerstëtzen. Am Géigesaz zu eisen Nopeschlänner gëtt et nämlech net kee wierkleche gesetzleche Kader fir WGen, fir Mehrgenerationenhäuser oder fir. Weechen sou hunn ech vergiessen. Kooperativen, voilà, genau. Wunnengs-, Wunnkooperative, merci. Genau, fir d'éischt emol do e gesetzleche Kader schafen an dann kinnt een nach kucken, wéi déi weider ënnerstëtzt gi vum Stat duerch Bail emphytéotique. Mir sinn do relativ wäit hannendran, wat dat ugeet. Dat wëlle mer och änneren. Sou, dat waren eigentlech eis Fuerderungen. Wat eis Campagne elo ugeet, hu mer als éischte Schrëtt emol virgesinn, Opklärungsaarbecht ze maachen. Dowéinst hu mer eis flott Broschür, Informatiounsbroschür fir Proprietären a Locatairen, do esou esou Froen-Äntwerte-Spill, fir d'Leit einfach mol opzeklären, wat se u Rechter a Pflichten hunn. Déi wäerte mer an nächster Zäit probéieren ënnert d'Leit ze kréien. Mir wäerten. An den nächsten Deeg, Ufank nächst Woch, och eisen Site iwwert eis Wunnengscampagne lancéieren. Do fënnt een ënner anerem, also nieft eise Fuerderunge fënnt een och eng interaktiv Quart, wou mer symbolesch weisen, wat et alles u Leerstand gëtt, am ganze Land verdeelt, dass et sech net ëm Ausnamen handelt, mee dass et wierklech e konzeptuelle Problem ass. Dee fënnt een do. A voilà, soss wäerte mer iwwer déi nächst Wochen a Méint Stänn organiséieren, wou mer d'Leit probéieren ze informéieren. Mir wäerten an de Gemengen, virun allem do, wou mer vertruede sinn, an de Gemengeréit, mee och an der Chamber, Initiativen erhuelen, fir opmierksam ze maachen a fir vläicht dat eent oder dat anert duerchzesetzen. Voilà, dat war et am Fong vu mir.